ha ta ka wena hi nongonoko wa matimba my hustle ku ri xikongomelo xo ndlandlamuxa mabindzu lawa ha kulaka xikan'we no paluxa kumbe ku kurisa tinyiko to hambanahambana sonto lowu hi langusa leswi
Eh, mina hi mina robert tinyiko hobya ni kumeka abotsoleni se hi ku kumeka abotsoleni ni munhu lowu ni tirhaka mintirho ya mavoko ku nga plumbing se aka plumbing leyi ni endlaka um hi ku sungula ka mina ntirho lowa plumbing ni ve ni swi sungula a mali ka malembe ndzhaku hi vo 1990 hi ku landzelela boti na papa loko kha va endla plumbing ko fana na le tribal ya ka minga hi vona lava va nga endla plan leyi na mina ni za ni kota ku ni swi khoma ni swi landzelela hikwalaho ka buti na papa um ka plumbing ya ni ve ni sungula khampani ya mina yi nga robert and sons hi ndlela leyi um papa va ve ve va ni teka loko ku fanele xikolo xi pfarile ni ya le a va tirha kona a midland investment va tirha plumbing kusuka kwalano loko va pechinini mulongo loyi a swi kuma ku a ni rhandza matirhelo ya mina a ni vitana loko papa va ya a pechinini ni khomela ntirho wa papa kusuka kona ni tirhe lembe rin'we ra vumbirhi ni nyikiwanyana ni tlakusiwanyana va ku ni supervise kusuka kwala na mina ni vitana makwenu wa mina sidiwena hi ta tirha swin'we kwala ka khampani yaleyo kusuka kona ni suka ni vuya kaya ni ta ti sungulela ya mina and then loko ni ta ti sungulela ya mina ni yi thya vito ni ku i Robert and Sons kwalani ka Robert and Sons i ku ni tirha na vana va mina ka vana va mina ni langutile ku fana na papa loko va tirha na vana va vona va dyondzisa vana va vona mitirho ku nga bo Patrick na mina se mina aka vana va mina ni tirha na fanelo ni tirha na tihi That's why ni kuma khampani ni yi thyi le Robert and Sons. Loko ni ku Robert and Sons, hayi ku lavan'wana na vona i ti-sons ta mina, ko va vanhu lava ni tirhaka na vona. Ku na loko mina kumbe Xikwembu xi tshika xi ni tekile ku fana na papa va nga va xi nga va teka, ntirho wu famba wu sala wu ya mahlweni. Marito lawa plumbing and maintenance hi nga ma tlhantlha hi tindlela to hambanahambana ku tekela nhlokweni mhaka ya tiphayiphi leti fambisaka mati hambi ku ri nkululo kambe swi kahle hi swi tiva leswaku khampani leyi yi nga va yi langutane na ntirho wa njhani hi sungula plumbing ku sukela hansi leswi hi xilungu hambileswi nga xi tiviki va ku i installation Se loko ku sukela ehansi ka plumbing ni cela tiphayiphi a khumbini ra yindlu na nghenisa mabavhu na nghenisa gisara na fambisa te le hansi tiphayiphi na tirhana na ti-borehole pump ku nghenisa ti-borehole pump na ku endla maintenance loko plumbing yi tshika yi va na ku swi onhaka swilo leswiya loko hi ya ka ku fana na ku tiphayiphi loko ti block a unblock nona tiphayiphi loko ti boxeke kumbe ku pfuta ha sevhisa. That's why no ku plumbing and maintenance. munhu wo tirhela mali no rhandza ku lemukisiwa hambi ku ri hlohlotelo na nseketelo kusuka eka vanhu vo hambanahambana hikuva mintlhontlho yi tshama yi ri kona Eh, mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona minkarhi yo tala ku fana na loko ni tirha na vanhu aka vanhu lava ni tirhaka na vona hi minkarhi yo tala ku nga ri va ku nga ri ku vana va mina aka vona ni rhandza ku Ingi na vona loko va tirha va nga languteli ngopfu mali eka swona. Mali vhele munhu un'wana na un'wana wa yi lava ku loko ni kha ni tirha na vona va lava, na va hakela mali. Kambe lexi nga kona ni rhandza ku va swi tiva na vona swilo leswiya va swi ni swi endlaka mina. Ku fana na valungu kumbe makula or machayina, va rhandza ku. loko a tiva swo karhi a dyondzisa na un'wanyana ku na loko yena xikwembu xi tshika xi n'wi tekile ntirho wu ya wu nga nyamalali wu kumeka wa ya mahlweni se mintlhontlho yin'wana yi hlanganaka na yona van'wani va swi kota ku tirha kahle na mina kasi van'wani a va swi koti ku tirha kahle kambe lexi nga kona mina hi nexe Ni fanela ni ri munhu loyi ni kotaka ku ni titsongahata eka ti-customer ku endlela ku yini ntirho wa mina wu ya emahlweni van'wani va swi kota ku va ni hlamulela tlhelo kambe lexi nga kona na ti vuyetela ni ti vuyisela hansi hambi kha ni swi tiva ku nandzu wu na yena muthori wa mina kambe lexi nga kona ni fanele ni teka nandzu ni wu veka emakatleni ya mina ku endlela ku yini ku na yena munhu luya a tholi wa mina loko a kuma tin'wana ti-customer a ku na munhu wa so so so se loko mina ni tlhela ni ti ku kumuxa ka hina hi phikizana hi ku vulavula swi endla ku bindzu ra mina ri ya ehansi se na swi kota ku tirhisana kahle na ti-customer ku va munhu a dzuka nyuku swa cinca vutomi byakwe business leri ku ya hi mina tanihiloko ni sungulini project leyiwani na vana va mina ni tirha na vona tlhontlho lowu ni nga na wona swa ku ni hi matirhelo ya mina ni vona ku ingaku swa ni pfuna swinene ku tlula leswi a ni tirhaka mulungu hi ku ni kotile ku aka na muti hi ku ti tirha ku tlula leswi a ni tirhaka mulungu yindlu ya leyi ni akile hi mali leyi ni ti tirhaka ni endla na swin'wana na swin'wana kwala kaya xana ku sungula bindzu swi nga va swi olova kumbe swi nga olovi ke a hi tweni eh, ku sungula business eh, swa olova a swi olovi hi mhaka ya marketing um ka marketing munhu loyi a nga endlaku ni va na ku swi ni olovela kumbe ni twa swi nga ni tikelanga ngopfu Ni kumane na malume wa mina Thomas Mahatlan aka Xikombo, buti wa mhani. Hi vona a va ni nyika ngopfu matimba. Va nyika matimba va ku no Mzaya n'wana sesi swi kahle ku u ti tirhela hi wexe u nga languteli ku tirha ka mulungu ntsena na wena n'winyi mavoko lawa u nga na wona wa kota ku ti tirhela. A ni vitaniwa kun'wana Joni va ku ni ta ni ta endla interview. ka interview yaleyo ni fika ni yi pasa kambe malume wa ku tana haleno u ta tlhelela joni a ka vona malume a ni va tsan'wanga se lexi nga kona ka malume a ku ri munhu wo rhandza ku ni ti tirha va swi kota ku famba va maketa ti-customer maketa ti-customer ku ni kota ku tirha ni kota ku tiveka munhu un'wana a nga nyika matimba i beni Bennie Mkhatshani lowa Maxaka Engineering hi yena munhu loyi a ni nyika nhlohlotelo hi minkarhi yo tala na ku ni tsundzuxa swin'wana na swin'wana loko ni vona ku ingaku laha swa ni phija a ni ya ka yena yena munhu la tirhanaka na electric mina ni tirha na plumbing mara ni nga langutisi vutsongo bya yena ni languta leswi a nga le ka swona business leri a nga le ka rona ni ku beni ni pfuni ka ntirho lowu nge le ku endliwa wa plumbing a a ni khutaza khutaza minkarhi yo tala loko swin'wana ni nga ku swa ni hlupha ni ka ti-customer ni dyondzisa na na makhomelo ya ti-customer tanihi muveki wa xikwa etafuleni nseketelo kusuka eka vandyangu xana wu kona ke mm, nseketelo la kaya wu kulukumba ngopfu wu na xiyimo xe le henhla hi ndlela leyi ti-worksuit na vona tona ti thyakile kambe a va heli matimba va hlantswa na ku ni endlela swakudya loko ni suka ni ya tirhweni hi ku ya hi laha kaya ku nga le botsoleni vaakatiko va botsola i vanhu lava va ni tekaka ni ri munhu wa nkoka kambe a ka vona mina na swi kota ku titsongahata swinene. mimiti yo tala laha botsolini ha ni va ni vitanile ni ta va endlela ntirho walowo wa plumbing and va tsaka hi matirhelo wa ya mina ku ni munhu wa kwala kaya loko va na ti-problem va kahlula va ni kuma xihatla a ni na problem na vanhu va le botsolini laha kaya hi vona va nga ni vonanga ku i vanhu lava nga le henhla ngopfu ka ti-customer ta mina.